Sihmanhsehlaw Elisa nih a thawh i, Bawipa bia hi thei tuah, hi bangin Bawipa nih thaizing a tuutik hrawngah hin Samaria khua hauka ah hin changvut dip rel khat cu sekel pakhat ah Cun Barnabas nih cu shekel pakhat ah zuang a si lai tiah a ti tiah a ti. Cun siangpahrang nih a kut ah hman chanmi ralbawi nih khan Pathian mi cu a thawh i, Bawipa hrimhrim hmanh nih vanah khin thla lak awng a ser hmanh ah Mah thil hi a si kho hnga maw tiah ti. Sihmanhsehlaw anih nih na mit hrimhrim in na hmuh la, sihmanhsehlaw a ei cu na ei lai lo, tiah ti. Na mit hrimhrim in na hmuh lai, sihmanhsehlaw ei cu na ei lai lo. A hme leikua in pakul tiang ka rel lai. Siangpahrang pahnihnak a ngan pasarih a hme leikua in pakul tiang ka rel ṭhan ding lai. Bawipa nih ralbawipa nih cun Pathian mi kha Bawipa hrimhrim hmanh nih van ah khin thlalang awk a ser hna manah mah bantuk thil cu a cang kho hnga maw tiah a rak leh. Cun anih nih a rak thawh i, Na mit cun na hmuh sawk lai, sihmanhsehlaw ei cu na ei lai lo, a ti. Cucaah a cungah cun Cu bantukin a tlung. Mi nih khan kutka cun an cil ciammam i a thi. Zumh lo i sual a si i a theipa cu thihnak a si timi hi tuzan i kan chim ding hi a tlangpi cu si lai. Tuchan i kan chim dingmi le kan sin karni hna sakmi kha aa kaih tuk. Cucah phungchim bia ka request ṭhan. Mahka tuzan kan chim ding na Thiang Thlarau nih rak chimh si lai ta a sa. Cucah tuzan ka chim ṭhan lai i mah kong kha cucah phungchim dih tikah sa ṭhan dingin kan request ṭhan ti kha chim ka van hmuh ṭhan. Mah tuzan kan chim dingmi cu tu chun ah khan Pathian bia hi zungzal in a hunmi a si i minung bia cu a hun lo timi ka chim. Zeitik hmanh ah nangmah zong na hun lai lo, na bia zong na hun lai lo. A hun dingmi cu Pathian bia lawnglawng a si. Cucaah John kuat khatnak an pahnih a mehlei ngan lei saya hi vawlei i tlaihchan hna hlah u law a chung i a ummi thil hna zong i tlaihchan hna hlah u. Zeicahtiah hi vawlei a chung i a ummi thil vialte hi an ral cuahmah lio Sihmanhsehlaw Bawipa duhnak a tuahmi lam zungzal an nung lai i dik. Cawzah Carson a lau ra kan Lairam an rat lio ah an rak i kenmi Baibal cacang te cu zaw an kuat khat ran pahnih hlei nga in mei sarih tiang a si. Heng lei tlaihchan lo law a chung i ummi thil hna zong hi tlaihchan hna hlah u. Zeicahtiah vulei le a chung i a ummi thil vialte cu an loral cuahmah lio Bawipa nunah a tuahmi lawng hi zungzal nunah na hmun lai. Tuzan caan ah na bia ka zungzal a hmun la lo, na nunnak zong ka zungzal a hmunmi si lo. Zungzal in a hmun dingmi cu Peter kuat khatnak a ngan pakhat a hmekul le thum ah cun nannih cu Pathian bianung le Pathian biatak in a hrin ṭhan cangmi nan si. Cawcah Pathian bianung zungzal in a hunmi Pathian bia hrinṭhan ah a hmumi lawnglawng cu zungzal in an hun lai. Nang le kei a hun dingmi kan si lo. Thilri vialte zong a hun dingmi si lo. A hun dingmi cu Pathian bia lawnglawng a si. Cawcah tu zan ah hin zumh lo hi sual ngan bik a si i cu i a theipar cu thihnak a si. Pathian a ṭhatnak cu Amos a ngan pathum a hme pasarih ah zeitindah kan rel? Pathian nih hin a sal profet hna theihter hmasa loin zei thil hmanh a tuah bal lo. Dik. Pathian a ṭhatnak cu direct in minung kha dantat hmasa bal lo. Warning a kan pek ta zungzal. I ngaihchihnak caan kan pek hmasa zungzal. I ruahnak caan ṭha kan pek hmasat zungzal. A mi hna pakhat kan hmang i Pathian i theihternak ralrinnak a kan pek lo ahcun Pathian i minung da na tat bal lo. Ralrinnak a kan pek hmasat zungzal. Cawcatu zan caan ah hi Samaria khua chungah dantatnak a tlun hlan ah Bawipa nih a mi Elisa hmangin Zaanrumnak a peksak. Nang le kei zong tu zaan caan ah hin Pathian nih direct in bia aan ceih lai lo i Pathian nih direct aan khat lai lo. Na nunnak aan lak piak lai lo. Na thih hlan ah nai ngaihchih dingmi thil tampi a um rih. Na tuah lo dingmi thil tampi a um rih. Naa sum dingmi thil tampi a um rih. Cun na zumh lomi Baibal cacang na zumh dingmi tampi um rih. Na pom lomi Baibal na pom ding na pomnak ding caan tampi an pek rih. Cozah Bawipa hi a ṭha tuk. Velngeihnak caan cheu law kala ahcun a thla tang ah hin aan zan ka oil ngam rih. daing dan ka to lo ka cu ca chun tu zan chan ah samari khua he zei bantuk minung dan si zei ruangah dah hi bantuk vansiannak thinphannak an ton sihmanhsehlaw thihnak kang chungin um lio mana bawipa na caan ma te pathian ni ma thak khat samaria mi hna cu Siria hna nih khan Samaria hauka pi an kulhmi an kulhmi kha a lenglei in an va bawh hna i an rak chuak tikah Israel hna kan thah lai ti an ti. Cucaah Samaria hauka an kulhmi ahcun innka cung tu nih an cawng hna i A chungle innka an hrenh i a lenglei minung kha an rak lut kho ti lo. Cun a chunglei minung zong an chuak kho ve ti lo. Cucaah Siria ralkap pawl nih cun lenglei an bawh peng hna. Zeitik ah dah an rak chuah lai i Israel mi hna an thah hna lai ti lawng lawng ku an khan. Cawcah Israel mi nih an theih ve caah Gaza in ka chung le nan ṭhen i a leng le an chuak kho ti lo ral zong an rak lut kho lo anmah zong an chuak kho ti lo i an ngeihcia mi ti le rawl vialte kan ei dih cang an ngeihcia mi ti le rawl an ei te an ei dih hnuah a donghnak ah cun nu pakhat nih zeitindah ai thawh nihin ah na fapa hi kan chumh lai i kan ei lai Cu tikah thaising a phanh tikah kei ka fapa nih kan chum ve lai kan ei ve lai ti a ti. Cu tikah nu nih cun siseh a ti i a fa kha a chum i zanlei ahcun man pahnih a fa cu ei. Thaising khua a van daih tikah khan na fapa nih chuah ve cang he kan ei cang lai ti a ti. Sihmanhsehlaw mah nu nih khan a fapa thah le chum le ei kha sian lo caah thuh A thuh tikah a fa a chuh cangmi nu kha thil a hang i siangpahrang sinah va kal. Maw siangpahrang le ka bawm tuah. Zeitindah kan bawm khawh lai Pathian ka si ṭung lo. Zeidah na buainak na harnak a si ti ti. Zahan ah ka hawi nu nih na fa kan chuh lai i kan ei lai. Cu hnu ah thaizing ah ka fa kan chuh lai kan ei ve lai ti a ti i zan ah ka fa kan chuh i kan ei dih cang. Atu cang ah caan a si cang i a fa e sin tilo a thuh cang rak ka bawm tuah ni cawle a siang pahra cu a ngaih a chia i a angki aa the i a lu ah buri aa thuh i a ngaihchiatnak ka a langter cawl tikah zeitin dah ti mah tluk lawngmang rimaw Israel mipi hi kan rak sual cang ee Mah tluk lawngah lo kanmah cu sen i kan hrinmi kan fangah kan rak ei cang i Cawlio caan te cun an fa kha ei dih ding an si cang i inn chung i an chiahmi thilri vialte an ei dih cang a leng ah rawl kawl a ti lo an ral Syria ralkap hna nih an rak bawh cang hna an har lio caan tuk ah le Minung cu kan lungdongh lio caan ah hin cun kan zumhnak zong hi a tlau tuk. Lungdonghnak kan phun chung taktak i kan um a si ahcun kan zumhnak hmanhah kan zumhri ah hma lo si lai te kanmah le kanmah kan i al lengmang. Tipil petu Johan nih khan Jesuh Khrih kha fiang tein a hngalh. John a ngan pakhat Johan pakhat a ngan pakhat a hme kul le kua ah Jordan tiva i Jesuh Khrih tipil in a kal lai ah zeitindah a ti? Zohman u Pathian tufa no khi vulei sual vialte phurtu ding a si khi a ti. John nih Jesuh kha fiang te a khat. Cun zeitindah a ti ṭha? keimah cu Jesuh Khrih Messiah ka si lo kei cu Ashri ah kedah hrim khotu man a ka tlak lo ani nih cun kei nih cun tin tipilnak an pek hna ani nih cun thiang thlarau na men baptisma baptisma an pek hna lai ti

E ka ding a si ahcun congthia ra kho ding a si ti lo. Bantuk harnak a tlun lio caan te ah Pathian hi Pathian nih Elisa a va thlah hna. Elisa nih a timi cu thaizing a tu tik caan ah hin Samaria hauka ah barli relmi cu sekel, changvut relmi cu sekel pakhat in zual a si lai i Vali relmi cu sekel pakhat ah zual a si lai tiah a chim. Cu tikah siangpahrang pa nih aa hngatchan bikmi pa ralbawi pa nih zeitin dah ti Pathian hmanh nih khin van ah innka hna lo o ṭangki ser hmanh seh law cu bantuk thil cu a si kho hnga maw ti a ti. Zeicahtiah cun an fa man an ei tikah cun kha bantuk thil kha a cang kho ding a ruat ti lo. Cubantukin Johan zong nih Jesuh kha fiang tein a theih ko nain Herod siangpahrang nih thong a van thlak taktak tikah cun ka hmawng ka tan cang lai i ka thah cang lai i kei cu nungdam in ka kir ti lai lo tiah a theih tikah cun a tabeh pawl kha au hna i va kal u law Jesuh Khrih kha Messiah a si maw si lo va hngal u tiah a ti. A tabeh pawl cun va kal i nangmah hi Messiah cu na si maw asiloah midang maw kan hngah rih lai tiah Johan nih a kan thlah ti cu tikah Jesuh nih zeitindah a leh va kal law a mit a cawmi hna nih khua an hu cang i a zengmi hna an kal i na cheh hna na a ṭha cang tiah va ti u tiah a ti Cu tikah Johan an va chim ṭhan tikah cun Jesuh Khrih a lunghrinhnak vialte, tante ah heinak vialte le a lunghrinhnak vialte kha kha bia theih tikah Messiah cu Jesuh a si ti a zumhlo. Cucah chim duhmi cu harnak kaang cung i kan um cuahmah lio le lungdonghnak thu chung i kan tlak cuahmah lio hin Pathian i kan lunghrinh zungzal. Pathian i um taktak hna maw, zeiruang dah mah bantuk thil kan nih chungkhar cungah tlunter, zeiruang dah mah bantuk buainak hi kan cungah thihnak a tlunter, Pathian i um taktak hna maw tiah kan lungdongh caan taktak tikah cun kan buai ve ko. Sihmanhsehlaw Pathian nih cun a caan hmaan te ah a mi hna kha biatak theifiang tu in a rak thlah lengmang hna. Cu cu Bawipa kan ca i saknak cu si. Kan buai cuahmah lio le kan lungdong cuahmah lio caan ah Bawipa nih a mi pakhat kha kan thah piak hna. Samaria khuami cu an lung a dong i an fa hmanh an ei cuahmah lio ah Bawipa nih an i sahthah piak hna. Thaizing a tu tikah Samaria hauka ah changvut rel ni cu sekel pakhat ah zual a si lai. Vanli relmi cu sekel pakhat ah zual a si lai ti a ti. Pathian in au, siangbawipa nih Ahmad chanmi nih vanah hin Pathian nih thla lo a hman sihmanhsehlaw cu bantuk thil cu a tlung kho hnga maw? A lung a dong tuk cikcek kaa chimmi bia si. Sihmanhsehlaw Pathian mipa nih zeitindah a ti? Na mit cun na hmuh lai nain a ei belte cun ei lai. A takin a tlinnak hi kan chim lo. Cu lio te ahcun mi nih zei an rel ti lo i thilmui zawtnak a ngeimi pali hna kha hau deng an si Cu tikah an pali te cun bia an i ruah i Israel Haka i Samaria Haka kan kal zongah an kan thah ṭhiamṭhiam lai. Cun Syria ralkap hna an riahhmun kan va kal zongah an kan thah ṭhiamṭhiam lai. Cucaah thinhmui zawtnak kan ngei ṭung i Khuazei kan kal zongah thah ding kan si ko caah va kal u sih law an kan thah si le kan tap hna seh an kan zuah si le kan nung ko lai tiah Samaria oh sorry Syria hna i an riahhunnak khan an va kal cu tikah khuaruahhar thil a rak tuhmi cu Syria ralkap hna kha pakhat hmanh an rak um ti lo Khuazeidan kal ni nih cun Pathian nih rangleng thawng le rangcung ralkap thawng le muko thawng in a rak ṭihṭhaih ciammam hna i Samaria mi hna nih hi Izipt hna le midang hna kha kanmah doh awkah a sawm a sawm hna caah mi tampi an rai kannih nih kan tei ti hna lai lo ti kha an theih caah cu zan lila cun an riah caw vialte an la vialte, an rang vialte, an sari vialte kha an kaltak i Syria ram le an thli dih ti an thei. Cu tikah thingpui zawtnak pali a ngeimi nih cun an sui le an ngun an lak i an thu, an fir an ti lai cu. Cu tikah cun an i ruah ṭhan i a tu kan tuahmi thil i a hmaanmi thil a si lo. Tu zan i thawng ṭha zan a si. Dik. Tuzan i thawngṭha zan a si caah va kal hna u si law Samari mi hna innka congtu hna kha va chim hna u si law siangpahrang ka chim seh law an riah caw vialte an kaltak in thilri vialte hi Israel mi hna nih i lak hna seh law vanli le changbuti zuar hna sal ei hna seh an ti. Cu tikah thingmui zawtnak palian ngeimi hna cu cu thawngpang ṭha an ngeihmi cu kaltak riangmang in Samaria hakka congtu hna sinah ka chim. Zoh hmanh u, kan va kal i Samaria, Samaria an riah hun ah Syria hna an riah hun ah kan va kal i pakhat hmanh an um ti lo, an dihlak in an ram le kir dih cang, rau lo rak zoh u, tiah a ti. Mi kha va fial lai va lehlam hna u, tiah an kal tikah cun

Cu tikah cun siangpahrang Liannat sermi pa ralbawipa kha a zohkhenhtu ah chiah i mipi nih khan vanli cawk ding le changvut cawk ding an i cuh tuk caah an cil ciammam i siangpahrang pa nih aa bochan hna i a ralbawipa an cil a thi ti si. Pathian bia cu tak in a tling. Na mit in na hmuh lai nain a ei belte cun ei lai lo a ti. An nih cun baali cu hmuh taktak, changduk cu hmuh taktak, a ei hna lami an ci a thi. Cozah hika zawn ah hin zumh lo hi sual a si. A theipa zong thihnak a si. Cozah mi cheukhat nih kannih nih kan duhmi Baibal cacang paoh kan i lak i kan zumh. Kan duh lomi Baibal cacang cu kan pom lo. Kan duhmi paoh Baibal cacang i lak i kan duh lomi pom lo hi sual a si ti kan hngal lo. Sual ngan bik a si. Genesis in Bethlehem tiang i Pathian nih thaw a chuahhnawhmi a si i Pathian bia a si i na duhmi paoh kha zum hlah, na duh lomi paoh doh hlah, a dihlak in Pathian bia a si. Na zumh lo sual a si ahcun na caah sual a si. Zumh lo i sual ngan bik a si. Cucaah vawlei cung i phung chim in thang bikmi